Hemmhekk tista' ssib sensieliet sħaħ ta' drama u programmi ta' kull ġeneru u terġa' tarahom x'ħin trid on demand. Tista' ssib ukoll programmi ta' Net FM u tismagħhom bħala podcasts. Il-platform Net on Demand tista' taċċessah billi tidħol net.com.mt u tagħżel Net on Demand.

Nura magħna fil-programm Terrazza u magħna mill-ġdid eh, rajnih il-bieraħ reġa' naqgħad magħna llum missjajnik wis Matteus, Matteus Grassu, missjajnik, missjajnik. Matteus huwa suġġett popolari u għalhekk kemm jista' jkun nipprovaw nisirqu lek ftit mill-ħin tiegħek għaliex eh, nafu illi hija xi ħaġa illi qed nipprovaw kemm jista' jkun qajmu kuxjenza dwar il-fatt illi wieħed iżomm ruħu kemm jista' jkun b'saħħtu. Imma llum ħa nitkellmu dwar dak li jgħidulna jew dak li nisimgħu, għax kulħadd qisu jitkellem l-hawn jitkellem l-hemm, u forsi iktar nagħmlu ħsara milli nagħmlu ġid? L-ewwel nett thank you tal-istedina u mhux talli tkun qed tisraqli l-ħin, talli tkun qed tgħinni għax din xi ħaġa li nħobb nagħmel ħafna number one, u rrid ngħid grazzi u proset lilek u lil kull min jagħti anke spazju lill-fitness Għax sfortunatament il-ħajja kif inhi llum, tant aħna mbubbardjati minn affarijiet differenti, illi faċli npoġġu lilna nfusna l-aħħar. U mhux ta' b'xejn illi nisimgħu b'ħafna kundizzjonijiet fosthom ansjetà, fuq livell ieħor anke depressjoni, għax dawn fost l-oħrajn, tabib m'iniex kif taf inti, però fost l-oħrajn anke tobba jgħidulek illi tiġi minħabba dak li jkun jinsa lilu nnifsu u jingħalaq qisu fil-problemi tiegħu stess. illi normalment insibu li pereżempju din l-ansjetà u d-dipressjoni iktar taqtagħna minn man-nies milli tgħinna jew milli timbuttana biex nissoċjalizzaw. U kemm importanti anke fejn jidħol l-exercise huwa fatt magħruf illi dawk in-nies li jagħmlu l-exercise f'ambjent ta' grupp fejn hemm nies oħrajn huma l-aktar nies li għandhom tendenza li jżommuha kif spjegajna l-aħħar programm jien u inti bħala lifestyle, bħala tul ta' żmien. Għax da inutli nidħol qisni jiena għal Sprintec, ejjejja ħa nagħmel daw ix-xahar ieħor, ooh! Mbagħad wara dawk ix-xahar erġa' nispiċċa fejn kont, back to square one, għax daqshekk ma solvejt xejn. Ok, forsi qed daw ix-xahrejn ġiet naqgħa dik il-libsa li kelli qed tistennieni fil-gwardarobba, però mbagħad erġajna back to where we started. Allura, dik mhux idea tajba. U kif qed tgħid tajjeb ħafna inti, Hemm affarijiet, Lisa, li forsi nisimgħuhom ġenwinament ta' forsi mill-ġenituri jew nanniet jew il-qrabat jew il-ġirien li huma ħrejjef illi fil-verità ma tantx jagħmlu ġid jew nistgħu ngħidu wkoll illi mhux bilfors nimxu magħhom. U ħa nibda, il-famuż breakfast. Kemm smajna minn meta konna tfal żgħar. Trid tiekol xi ħaġa filgħodu biex tistartja l-metaboliżmu. Mela dik iċ-ċavetta tal-karozza li trid iddawwarha biex tixgħel il-magna xejn x'jaqsam. Anzi iktar ma jgħaddi ż-żmien l-ISA qed isibu. U di fil-fatt qed jużawha anke bħala intervent anke ċertu klijenti u sptarijiet speċjalment fl-Amerika. Illi meta inti tipprogramma, tippjana l-ġurnata tiegħek li tibda tiekol aktar tard, Mela per eżempju inti flok ma tieħu il-breakfast tiegħek fis-sitta ta' filgħodu, l-ewwel darba li tiekol ikun eżempju f'nofsinhar, mhux talli ma tagħmilx ħsara, talli hemm ċertu ġid illi inti ħa tapprofitta minnu, illi kieku inti kilt fis-sitta ma kontx tieħdu dak l-istess ġid. Dak li jgħidulu intermittent fasting. Issa kif dejjem ngħid anke hawnhekk Lisa, Dejjem nieħdu parir ta' tabib. Għax dejjem hemm kundizzjonijiet, hemm anke mediċini li inti trid tiekol magħhom l-ewwel ħaġa filgħodu, etcetera. Jiena mhux qed nappella jien hawnhekk mhux tabib. Jiena qed nitkellem b'mod ġenerali għall-fat loss, għat-toning u anke għas-saħħa in ġenerali. Hemm ħafna min jibbenefika jekk flok ma tibda tiekol filgħodu kmieni, tiekol l-ewwel ikla aktar tard fil-ġurnata. U hemm min jgħid, allura x'nagħmel? Bejn is-sitta u nofsinhar ingiddem difrejja? Le. Anzi qed isibu illi jekk inti f'dawk ejja ngħidu aħna sitt sigħat illi s-soltu tkun diġà kilt, minflok inti flok ma tiekol tgħid ħa nieħu aktar ilma. Jista' jkun still, jista' jkun sparkling. Ħa nieħu eżempju kafè bla zokkor u bla ħalib. Ħa nieħu pereżempju te iswed. Mela jekk qed tinnota, qed insemmi affarijiet illi mhumiex ikel. U jekk huma drinks, u huma drinks, ma fihomx kaloriji. Ma m'hemmx zokkor, m'hemmx ħalib, m'hemm xejn, plain! U jgħid liha, mela jiena ħa nniżżilhom. Tista' jekk trid tieħu l-ilma biss. Però qed isibu wkoll illi l-kafè, per eżempju, jgħinek biex inti anke taqta' ċertu ġuħ. U l-kafè, kif tkellimna anke l-aħħar darba, huwa fat burner minnu nnifsu. Nara kemm hi tajba. Qed nieħu xi ħaġa li qed tgħinni naqta' l-ġuħ. Tajjeb, għax dak il-ħin jiena mdorri niekol is-soltu. Okej? U fl-istess ħin hija fat burner. Tgħid li imma din importanti, li kulħadd irid jagħmilha min irid jonqos. Le. Però hija waħda minn dawk il-ħrejjef li ġieli nisimgħu li bilfors biex tonqos trid tieħu l-breakfast. Jien qed ngħid kontra. Mhux bilfors tieħu l-breakfast u lanqas bilfors iddum ma tiekol. Għax wara kollox Lisa l-aktar li jgħodd huwa kemm tiekol, U x'tiekol fil-ġurnata. Fil-fatt hawn min filgħodu ma jkunx jiflaħ jiekol, hawn min jgħidlek isma' jiena l-istonku jkun magħluq wisq filgħodu, ma nkunx niflaħ indaħħal xejn ġo ħalqi. Ġifieri hawn min iva, jammetti li isma' mingħajr breakfast ma nkunx nista' nistartja nkun irrid imqar xi ħaġa. Hawn min jgħidli isma' jiena Se tbaxxili l-pressjoni jekk ma nuħux xi ħaġa, ma nħossnix f'saħħti biżżejjed biex nibda l-ġurnata. Però hawn min jgħidlek eħe, jgħidlek jiena tgħidlix imma qabel ma jgħaddi ċertu ħin ma nkunx nista' ndaħħal xi ħaġa fil-ġisem. U t-tnejn jistgħu jkunu reali, Lisa. F'liema sens? Jiġifieri vera hemm min titbaxxilu l-pressjoni, però vera wkoll illi hemm min dik hija x'jaħseb hu, fis-sens x'jibża' li jiġrilu jew inkella jgħid inħossni debboli. Deboli għax imdorri dejjem tiekol filgħodu. Jekk inti ġismek derrejtu hekk. Alright, kif tkellimna anke dakinhar fuq id-drawwiet. Eżatt. Jekk derrejtu dejjem tiekol l-ewwel ħaġa filgħodu, dalgħada filgħodu ħajtik is-sinjal ħuj. Jiena suppost qed niekol. Kif qed tibdil lir-rutina. Alright? Għax aħna magħmulin nies tar-rutina. Imma kif qed ngħidu, jekk speċjalment, għax anke hemm min tiġrilu ħafna din Lisa. Jgħiduli meta nibda niekol filgħodu xbih ma nkunx nista' nieqaf. Waħda mill-affarijiet li jista' jipprova, ok, hija li jgħid isma' ħa nibda niekol f'nofsinhar, ħa nara x'jiġri. U kważi kważi waħdek tinduna, jekk inti jkollok din l-issue li jekk tibda tiekol fis-sitta tibqa' tiekol il-ħin kollu. Ma mitx bil-ġuħ jien, billi bejn is-sitta u nofsinhar ma kiltx, ma ħassejtnix ħa naqa' mal-art, anzi, forsi b'dak l-ilma li ħadt, għax is-soltu lanqas biss nixrob, u b'dak il-kafè bqajt għaddej u qisu xejn mhu xejn. Ġifieri, hemm sistemi differenti li m'hemmx one size fits all, m'hemmx metodu wieħed ta' kif nagħmlu l-progress u kif naslu, hemm biżibilju. Ok? Di waħda minnhom. Tista' jew ma tistax tieħu breakfast. Misconception oħra li bilfors trid tiekol kull tliet sigħat. Ħrafa oħra. Hemm min hu komdu hekk, iqassamhom kull tliet sigħat. U forsi l-aktar li għar-riżultat, għax jgħid isma' ħa niekol ftit u spiss allura iktar għandi kontroll, huwa li jiekol kull tliet sigħat. Però jiena kemm naf min, illi jiekol eżempju breakfast, lunch u dinner, allura jiekol darba kull ħames sigħat, illi wkoll għandu figure vera pulit u pulita. Jiġifieri, mhux kemm il-darba tiekol ta' spiss, imma x'tiekol again bħala total fil-ġurnata u għall-qofol. Għandek min, per eżempju, il-ħbieb tagħna l-Musulmani, li daw għal erbgħin jum jidhirli r-Ramadan, kull darba nitfixkel xi tletin jew erbgħin, allura aħjar ma ngħid xejn, però matul ir-Ramadan minn tlugħ ix-xemx sa nżul ix-xemx ma jieklu xejn. Xejn, ekku. U sa fejn naf jien, korreġini wkoll, lanqas jixorbu xejn. Emmanuel. Hekk jidhirli jien ukoll. Hekk jidhirli. Iva. Però aħna mhux qed ngħidu għall-iskopijiet tagħna ta' fat loss u ta' toning illi aħjar ma nixorbu xejn lanqas, anzi, aħna bħal pjanta għandna bżonn min jisqina. U għandna bżonn ħafna iktar l-ilma milli l-ikel. Ġifieri mingħajr ikel ngħixu diversi ġranet, mingħajr ilma wara ftit inkunu mejtin. Tajjeb? Allura l-ilma anke għall-fat loss u għat-toning huwa importanti. Però kemm hu interessanti huwa li kienu studjaw anke x'jiġri waqt ir-Ramadan, kienu qabdu grupp kbir ta' nies u fil-fatt sabu illi meta huma, ikunu jikkontrollaw x'jieklu u kemm jieklu, jitilfu x-xaħam u jittownjaw avolja jibdew jieklu minn xħin tinżel ix-xemx. Kemm nisimgħu le ħita tikolx wara s-sitta jew wara s-sebgħa, int miġnun, ħa tikol banana issa, sejjer torqod? Ġismek mhux se joqgħod jgħid, Eh, ara issa tatni l-banana, mela ħa nżommulha. Le. Ġismek literalment kellu bżonnha, iva jew le. Jekk kienet żejda, żammha bħala xaħam. Jekk inti kont qisek bil-minus matul il-ġurnata mela forsi ma kiltx biżżejjed, ġismek uża, għamel użu tagħha dik. Mhux se joqgħod ifittixlek. Taf kif? Ġifieri ħrafa oħra hija illi bilfors wara s-sebgħa ma tridx tiekol. Tista', jekk inti diġà kilt kollox matul il-ġurnata, illi wara s-sebgħa ma tkomplix tiekol. Anzi jien nażżarda ngħid illi peress li dawk huma ħinijiet fraġli ħafna, mela normalment qisu wara s-sebgħa dak li jkun ġie lura mix-xogħol, forsi lest jew kważi lest mix-xogħol ta' dar u jgħid għall-erwieħ, ħa nintefa' nara t-television. U nafu xi, jiġri dak l-iktar ħin li tgħid, 'umm, naf xi jmur mal-.
Allura jekk inti tagħmel regola tgħid, 'ara hi, fit-tmienja, il-kċina magħluqa. Mit-tmienja 'l hemm jiena mhux se niekol. Mhux għax mit-tmienja 'l hemm l-ikel ħa jsirlek xaħam. Imma għax inti qed tagħmel regola li biex ma toqgħodx tiekol l-ikel li taf li m'għandekx bżonnu għax forsi huwa ħmerijiet, għax forsi jħaxxnek, inti tgħid jiena wara t-tmienja ma niekolx. Għax naf li wara t-tmienja mhux qed nieħu selids, qed nieħu l-imbarazz li għandi fil-kaburt. U min allura l-ikla tiegħu hija wara t-tmienja? Mhux problema ta' xejn, għax mhux il-ħin il-problema. Il-problema huwa ż-żejjed. Jew in-nieqes. f'estrem ieħor. Ġifieri dik hija tajba. Mela, ħrafa oħra hija li il-bajt pereżempju jew inkella is-seafood iqabbat il-kolesterol. Mela jekk inti ma jkollokx kolesterol, għax tieħu s-seafood jew tieħu l-bajt ħajaqbdek il-kolesterol. Ir-realtà hija illi min għandu diġà issue ta' kolesterol ħaj jitkellem ma' tabib jew dietitian tiegħu. Tajjeb, 100%. Però min apparentament huwa fi stat mediku tajjeb, Le. La l-bajd u laqqas ix-shrimps m'huma ħajqabdek il-cholesterol, il-burgers u ċ-chips fiż-żejt li ħajqabdek il-cholesterol. Tajjeb, ġifieri din ġejt nara b'għajnejja, Lisa. Illi jkun hemm min jgħid lit-tfal, Inti bis-serjetà erġajt qed tieħu egg salad? Imma all right li fil-weekend, kull weekend, noħorġu nieklu l-pizza u l-burgers. Dak huwa li vera jqabbad il-cholesterol, mhux il-bajd. Mhux hekk. Dik importanti wkoll.
Mela, misconception oħra hi li l-ħalib bilfors irridu nixorbuh. Jew bilfors ikun ħalib tal-baqra jew tal-mogħża. Anzi qed isibu iktar ma jgħaddi ż-żmien li hawn diversi nies li huma intolerant li ma jaqbilx magħhom il-ħalib tal-annimali. U allura le, il-ħalib mhux bilfors ikun tal-annimali. Għax hawn min jgħidlek tal-pjanti mhux ħalib vera. Coconut milk, Plant milk, dawk l-affarijiet jiġifieri rice milk etc huma alternattivi tajbin ukoll u again min ma jogħġbux il-ħalib mhux għax mhux se jieħu ħalib ħa jara xi ħaġa drammatika għax anke dak li jgħidulu calcium tajjeb illi huwa hemm il-fama illi da jiġi mill-ħalib fil-verità jista' jittieħed minn affarijiet bħal broccoli again pereżempju hemm min jgħidlek fix-xitwa ħu ħafna larinġ ta ħabba l-vitamin C. Ta' min ngħidu li hemm ħxejjex illi fihom ħafna iktar vitamina C mill-larinġ. Mela again, misconception oħra li bilfors trid tieħu l-larinġ fix-xitwa. Il-vitamin C tista' tiġi minn postijiet oħrajn. U għalfejn qed insemmi dawn l-affarijiet, Lisa? Għax dawn huma affarijiet illi bla ma rridu jekk nemmnuhom jillimitawna. Iġegħluna naraw il-ħaġa bħala għara, hi, jekk jiena rrid ikolli ġisem, dit-triq irrid naqbad dal-ftit ikel, dil-ftit għażla, das-swat, illi jekk inti diġà dħalt għaliha di, b'dik il-mentalità li għandi dawn ir-regoli vera stretti. Mhux ovvja li mhux ħa żżommha. Ir-realtà hija li hemm biżibilju metodi ta' kif aħna nistgħu naslu. Hemm min jgħidlek imxi bil-blood type skont id-demm, ħrafa oħra. Dik hija pprovata li mhux vera trid timxi skont id-demm tiegħek bilfors. U di, per eżempju, ġost biex insemmi das-suġġett, ma tgħidlek xejn tagħmel xejn ta' barra minn hawn ta'. Per eżempju, dil-fammuża blood type diet ma tgħidlekx, isma' ħi, trid tiekol il-burgers u l-pizza. Le. Imma tgħidlek pereżempju jekk inti tip ta' demm mod, tittevita dak l-ikel avolja apparentement huwa healthy, mela pereżempju tittevita l-laħam jew tittevita l-ħut għax id-demm tiegħek qed jgħidlek biex tevita l-laħam jew il-ħut. Mhux vera! Kull individwu huwa differenti u m'aħniex differenti skont it-tip ta' demm. Aħna differenti bħala individwali, dak li jgħidulu d-DNA. Issa jiena pereżempju jiena u ħija, it-tnejn l-istess tip ta' demm. U skond il-famuża blood type diet, it-tnejn għandna nevitaw il-ħalib. Jiena vera, malli nieħu daqshekk ħalib niġi bloated qisni lest biex inwelled. Ħija jekk jieħu vażun ħalib ma jiġrilu xejn. Ġifieri, kull individwu huwa differenti. Dejjem nieħdu parir m'għand it-tabib jew id-dietician tagħna illi verament ikun jista' jiggwidana. Hawn anke kliniċi tal-allerġiji illi jistgħu jiggwidawna aħjar, mhux naqbad u ngħid isma' skont id-demm tajjeb u daqshekk. Jiġifieri di oħra. Hemm min jgħidlek il-lunch li kemm nista' niekol ftit, xi dwejjaq, mela aħjar ma nsegwi xejn. U ħafna nies meta jagħmlu dawn ir-regoli jgħidu mela jiena ma nagħmel xejn mill-ewwel ħin. All right, għax jiena dan ma nistax nagħmel, ma jistax ikun nikol kull tliet sigħat, ma jistax ikun noqgħod nieħu l-breakfast, ma jistax ikun hekk, ma jistax ikun hekk, u ma nagħmel xejn mill-ewwel. Minn qabel ma beda. Qabel ma tibda.
Allura mhux bilfors hawn dawn il-ħmerijiet. Niċċekkjaw verament fuqhom u niċċekkjaw jekk jista' jkun mhux mal-internet. Għax mal-internet kulħadd ħa jkollu l-aġenda tiegħu. Niċċekkjaw mat-tabib, man-nutritionist, mad-dietician tagħna biex naraw naqra anke fejn jidħol l-ikel, x'jgħodd għalina jew le. Fejn jidħol l-eżerċizzju għax naturalment hemm coaches illi wkoll eħmerijiet hemm min jgħidlek isma' oqgħod on the spot jew oqgħod uża dik il-vibrator. Naraw naqra kemm verament jgħinu jew le dawn l-affarijiet. Nieħdu parir m'għand coach fejn jidħol l-exercise ħalli jekk jista' jkun ma nitilfux żmien.